Sinjuri nsemmilkom nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Flusek. Fil-programm tal-lum ser nibdew billi nilqaw żewġ rappreżentanti tal-Banku Valletta PLC, Elvia George, Chief Finance Officer u Marisa Abdilla, Executive Finance, sabiex nitkellmu dwar riżultati li għadu kif ħabbar il-Bank of Valletta għall-ewwel sitt xhur ta' din is-sena. Elvia, Marisa, nsellmilkom nilqakom għall-programm. Elvia, il-grupp Bank of Valletta għadu kif ħabbar profitti qabel it-taxxa ta' 54.3 million eh, għall-ewwel sitt xhur ta' din is-sena meta mqabbel ma' 13.5 miljun euro tal- ehm, tas-sena ta' qabel wara li ħalla l-provvediment ta' 75 million f'Ġunju tal-2018. X'wassal għal dan ir-riżultat? Mela kif qed tgħid inti tajjeb, il-profitti li ħabbar jumejn ilu l-BOV Group kienu jammontaw għal 54.3 miljun ewro. Dan jekk inqabbluh ma' Il-kapital li għandu l-bank jirriżulta f'return on equity qabel it-taxxa ta' 10.7 fil-mija, illi tikkompara tajjeb ma' ROE oħra ta' banek Ewropew. Meta nqabbluh mar-riżultat tas-sena l-oħra, jidher li hemm differenza kbira, għax 54 million ma' 13 million ovvjament hemm qabża kbira. Imma kif kif għedt tajjeb inti, is-sena l-oħra il-bank warrab ammont ta' 75 miljun bħala provvediment għal ċerta litigations illi l-bank jista' jkollu. Kif qed naraw fil-grafika, apparti il-key ratio tal-ROE ta' 10.7%, hemm key ratio ieħor li huwa il-cost income ta' 59.6%. Dan huwa miżura ta' effiċjenza u jfisser illi għal kull mitt ewro illi l-bank idaħħal ikun qed jonfoq kważi sittin ewro fi spejjeż. Semmejtilna li wara tnaqqis fil-profitti għall-ewwel nofs ta' din is-sena kien hemm xi forma ta' investimenti. Tista' forsi telabora ftit fuq dan? Iva. Infatti wieħed mill-affarijiet li laqtuna fir-riżultati ta' dawn is-sitt xhur li għadu kemm ħabbar il-BOV kien it-Transformation Programme li ovvjament qed jimpatta l-ispejjeż u Marisa tispjega naqra iktar fid-dettall minn hawn u ftit ieħor. It-Transformation Programme huwa programm intensiv ħafna li huwa maqsum fuq sentejn. Il-Bank bl-għajnuna ta' konsulenti rinomati barranin ħa jagħmel numru ta' inizjattivi biex ikollna Bank iktar b'saħħtu, iktar sod, illi huwa importanti speċjalment illi l-BOV huwa bank li huwa sistematikament importanti fl-ekonomija Maltija. Dan il-programm illi ħa jħares lejn ir-risk culture tal-bank, ir-risk management, ir-risk appetite, beħsiebu illi jieħu firxa ta' sentejn. Issa s-sena l-oħra, kif semmejt qabel ukoll inti, l-bank ipprovda għal 75 miljun f'litigation provision. Xi żviluppi kien hemm f'dan ir-rigward? Infatti fis-sitt xhur li għadhom kemm għalqu f'Ġunju ta' din is-sena ma kien hemm l-ebda tibdil f'din il-provision li l-bank warrab is-sena l-oħra. Dawn it-tip ta' provisions li jinqalgħu in the normal course of business, l-ewwel darba li warrab dal-ammont kien f'Ġunju tal-2018. F'Diċembru meta kien hemm il-pubblikazzjoni tal-full year's results, il-Bank jerġa' jħares lejn il-każijiet li jkollu quddiemu u jerġa' jagħmel assessment biex jara jekk għandux bżonn iżid jew inaqqas dawk il-provisions li jkun warrab. F'Ġunju, la kien hemm publication date oħra, il-Bank reġa' għamel assessment u It-tliet każijiet kbar li għandu quddiemu l-Bank bħalissa huma l-każ ta' Deulomar, il-każ tal-Felkin Funds u l-każ tal-Property Fund. Ħa nibda bl-aħħar wieħed. Il-każ tal-Property Fund fil meta ġiet quddiem l-arbitru dasab kontra l-Bank. Il-Bank appella mid-deċiżjoni u nstema' mill-Qorti tal-Appell. Issa l-Qorti tal-Appell mistennija li tagħti d-deċiżjoni tagħha f'Novembru li ġej, ġifieri dik terġa' tiġi ressessjata l-pożizzjoni wara li tinqata' is-sentenza tal-Qorti tal-Appell. Fil-każ ta' Deulomar, li huwa l-ikbar każ li hemm li hemm li li bħalissa qed jiffaċċja l-bank, matul dawn is-sitt xhur il-bank kompla biex isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu. Mela il- każ quddiem il-European Court tal-Human Rights ġie beda għax il-bank meta għamel il-provvediment ħass illi fejn qed jinstema' l-każ jista' jkun li ma li m'hemmx il-comfort ta' fair hearing. Fil-każ tal-Falcon Funds għalkemm m'għadu nfetaħ l-ebda każ fil-Qorti hemm taħdidiet għaddejjin bejn il-partijiet biex jippruvaw jaslu għal xi ftehim. Meta għamel l-assessment f'Ġunju ħass il-bank illi l-75 miljun illi twarrbu s-sena l-oħra huma biżżejjed skont l-informazzjoni li għandna bħalissa. Ovvjament, jekk ikun hemm żviluppi ġodda, il-bank ikun irid jieħu passi biex jaġġusta l-provvedimenti li jkun għamel. Elvia, minkejja profitt sodisfaċenti, il-bank ħass il-ħtieġa li ma jiddakjarax interim dividend. Għaliex il-Bord wasal għal din id-deċiżjoni? Din hija deċiżjoni li l-Bord iħares lejha f'kull sitt xhur, kull meta jkun ħa jippubblika r-riżultati. Kif jaf kulħadd, is-sena l-oħra la fl-interim u lanqas fil-final ma kien tħallas dividend. Il-raġuni prinċipali hija illi il-kapital ta' bank ta' istituzzjoni finanzjarja huwa il-gold standard u wieħed mill-modi kif issaħħaħ il-kapital huwa li l-profitti illi l-kumpanija tagħmel flok jiġu mqassma bħala dividend jiġu miżmuma plowed back fil-kumpanija. Dan ifisser illi l-għan il-main objective tal-bank illi jkollu Bank sod, bank safe, bank sigur billi jkollu kapital b'saħħtu qiegħed jilħqu. Having said that, għalkemm għal dawn is-sitt xhur il-Bord iddeċieda li ma jqassamx dividend, is-sitwazzjoni fl-aħħar tas-sena tiġi assessjat ovvjament wieħed irid jieħu Il-Bord jieħu into consideration l-andament tal-business fl-aħħar sitt xhur, il-guidance li jtuna r-regolaturi tagħna u jassessja jekk imbagħad hux se jingħata cash dividend fl-aħħar tas-sena jew le. Ħa ndur ftit fuqek Marisa. Id-dħul mill-operat baqa' fil-livell tas-sena l-oħra, mentri l-ispejjeż rajna li kibru b'27 fil-mija. Tista' tgħidilna forsi x'wassal għal dan? Iva. Eħe, kif għedt tajjeb inti, it-total operating income li jikkonsisti primarjament id-dħul mill-imgħax u minn dħul ieħor bħal commissions eċċetera baqa' fuq l-istess livell tas-sena l-oħra, ġifieri 127 miljun. Jekk inħarsu l-ewwel lejn l-interest income, hemmhekk il-bank għamel qligħ ta' kważi 78 miljun, ftit inqas mis-sena l-oħra iżda xorta għadu jirrappreżenta iktar minn 60 fil-mija tal-operating income tal-bank. Dan it-tnaqqis minimu huwa riżultat ta' livelli ta' likwidità għoljin li l-bank ovvjament qed ikollu impatt tagħhom minħabba n-negative interest li jħallas minħabba eżerċizzju msejjaħ treasury capital optimization fejn hemmhekk il-bank l-għan ewlieni tiegħu hu li jagħmel użu iktar tajjeb mill-kapital. Min-naħa l-oħra, positives kien hemm ukoll, kellna ż-żieda fil-loan book li wasslet ukoll għal impatt pożittiv fuq l-interessi, kif ukoll fin-naħa tad-depożiti li mgħax li nħallsu naqas ftit minħabba tibdil fil-volumi u wkoll fit-tnaqqis ta' dejn tat-tip subordinated. Fl-operating income insibu wkoll dak li nsejħulu commissions. Commissions laħaq il-50 miljun u prattikament jinkludi tliet tipi ta' revenues. Hemmhekk għandek fees u commissions li kienu ftit inqas żgħira mis-sena l-oħra minħabba l-fatt li s-sena l-oħra esperjenzajna xi one-off commissions li ma kinux mistennijin jirrepetu ruħhom. Hemm ukoll dħul mill-exchange illi minkejja li l-bank għaddej bi proġett ta' de-risking u restructuring, irnexxielna nibqgħu anzi ftit aħjar mis-sena l-oħra minħabba żieda fil-volum mir-retail business u fl-aħħar mill-aħħar kien hemm ukoll fair value gains, prattikament kien hemm żieda fil-prezzijiet tas-swieq fuq investimenti li għandu l-bank. Min-naħa l-oħra, kif semmejt inti, il-costs żiedu sostanzjament, kien hemm żieda ta' tmintax-il miljun jew 27 fil-mija. Primarjament ir-raġunijiet wara din iż-żieda fil-costs kienu erbgħa kbar. Fosthom kellna transformation programme li semmiet iktar qabel Elvia, hemmhekk il-bank qed jinvesti fi strateġija aħjar, f'compliance policies aħjar biex ikun iktar resilient għall-challenges. Ovvjament l-HR li dejjem il-bank biex iżomm maċ-challenges irid ikompli jsaħħaħ eżatt il-human resources tiegħu. Ukoll irnexxielu jilħaq ftehim ġdid ta' ftehim kollettiv ġdid mal-ħaddiema u allura dan iwassal għal xi żidiet ukoll. Spejjeż tal-IT, Fil-verità, għaddejjin ukoll, kif ġieli semmejna, f'tibdil tas-sistema bankarja li hawnhekk wasalna f'livell avvanzat ħafna u għall-aħħar ta' din is-sena ħa nkunu qegħdin nimplimentaw sistema state of the art u nirriplejsjaw dik li għandna llum. Ukoll din is-sena esperjenzajna s-cyber attack li ovvjament din daħħlitna fi spejjeż li huma one-off, mhux hopefully ma jerġgħux jirrepetu ruħhom, fejn il-bank hawnhekk investa biex kemm jista' jkun jirkupra lura l-ammonti kollha li ħarġu b'qerq u kif ukoll jassigura li s-sistemi tal-IT huma iktar safe għal riskji simili bħal dawn. Marisa, forsi tista' tispjegalna kif marru l-oqsma differenti tal-operat matul dan il-perjodu, partikolarment fl-erja tal-impairment, u forsi tispjega għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna x'inhi eżattament impairment. Iva. L-impairment huwa dak il-provvediment li jagħmel il-bank regolarment biex kind of iwarrab għal dak il-probabilità ta' self ħażin li jista' ovvjament inti meta tinvesti dan huwa investiment f'self għandek probabilità li jmurlek xi persentaġġ ħażin. Dan huwa l-impairment charges huma provvediment għal dan li jista' jmur ħażin. F'dawn is-sitt xhur ta' din is-sena kellna ftit inqas minn miljun bħala impairment charge. Meta mqabbel mas-sena l-oħra kienet pjuttost negattiva għaliex is-sena l-oħra kien hemm 20 miljun reversal fl-impairment. However, din ma kinitx in-norma, ġifieri din ma kinitx mistennija li terġa' tirrepeti ruħha. Ir-raġuni li wasslet għal dan ir-reversal kienu xi settlements li seħħew kif ukoll xi bdil fil-dak li nsejħulu collateral fis-sigurtà li jagħtu l-klijenti li poġġa l-bank f'pożizzjoni iktar sigur u allura tat lok ta' reversals fil-provediment. Rajna, Marisa, li l-balance sheet tal-grupp komplet tikber u issa laħqet 12.4 biljun. Mhm. Tista' tispjegana minn xiex jikkonsisti dan it-tkabbir? Iva, jekk inħarsu lej il-balance sheet tal-bank, hemmhekk fuq in-naħa tal-assi, primarjament hemm tliet assi sostanzjali. Għandek ovvjament is-self, b'4.6 biljun, għandek l-investimenti u għandek ukoll dak li nsejħulhom liquid cash, liquid balances. Dawn il-liquid balances laħqu, anzi qabżu l-4 biljuni u dawn kif diġà għedt qed jagħmlu impatt negattiv għaliex il-bank qed jeħel iktar minn miljun f'negative interest f'xahar. Hemm ovvjament bin-nuqqas ta' opportunitajiet, bir-risk appetite li għandu l-bank dawn huma ovvja li jkollok dat-tip ta' assets fuq il-balance sheet. Għandek is-self li, kif kont qed ngħid, laħaq, anzi qabeż il-4.75 billion, kien hemm żieda ta' 6% f'dawn is-sitt xhur. L-investimenti tal-bank li qegħdin madwar 3.5 billion. Hawnhekk kien hawn tnaqqis żgħir minħabba kif għadna l-eżerċizzju tal-capital optimization fejn il-bank hawnhekk xtaq jalloka b'iktar mod effiċjenti l-kapital u għalhekk dawn dan it-tibdil. Min-naħa l-oħra tal-balance sheet, il-liabilities kif nafu aħna, hemmhekk iddominata mill-customer deposits. Għandek 10.6 billion in customer deposits, li jiġifieri 86% tal-assets tal-bank huma funded mill-customer deposits. Ovvjament dan il-livell ta' depositi flimkien ma' market share b'saħħtu li għandu l-bank huwa definittivament vot ta' fiduċja fil-Bank of Valletta. Issa rrit semmejt is-self. Forsi tajdna kif kien l-andament tas-self? Is-self kif qed ngħidu f'daw l-ewwel sitt xhur żdied madwar 6% u kien across the board, jiġifieri f'kull tip ta' self, kemm dak fi djar, kemm f'kummerċ, kif ukoll għal raġunijiet personali. Il-bank ukoll nieda xi skedi ta' self like SME Invest u oħrajn li dawn komplew għenu f'dan ir-rigward. Marisa, semmejt irreferejt għad-depożiti tal-bank li dawn baqgħu jiżdiedu għal 10.6 biljuni. Dan kif għedt inti vot ta' fiduċja kbira fil-bank minkejja r-rati tal-interessi baxxi. Forsi tgħidna x'ifisser dan għall-bank. Iva, kif għadt inti l-klijenti xorta baqgħu jagħżlu li jiddepożitaw fil-banek Maltin fosthom il-BOV u jżommu l-likwidità minħabba ovvjament li dejjem qed jistennew l-opportunitajiet għaliex ir-rati ta' imgħax huma baxxi. F'dawn is-sitt xhur infatti kellna żieda ta' iktar minn 200 miljun f'depożitu, roughly 4%. Kienu però l-iktar ġejjin minn qasam dak li nsejħulu retail business il għaliex min-naħa l-oħra fejn jidħlu depożiti ta' klijenti barranin, hemmhekk minħabba l-policy u l-istrateġija li beda l-bank ta' de-risking, kellna pjuttost tnaqqis sostanzjali fid-depożiti. Grazzi Marisa, ħa ndur ftit fuq hekk Elvia. Il-bank qiegħed jirrapporta li laħaq livell ta' ratios kapitali b'saħħithom. Kemm hu importanti dan għall-bank? Ħafna. Kif semmejt qabel anke meta tkellimna fuq id-dividend illi bank u speċjalment bank bħal Bank of Valletta li huwa a systemically important bank ikompli isaħħaħ il-kapital tiegħu, il-kapital regolatorju tiegħu, hija l-overarching objective. Il-shareholders funds, l-equity, fl-aħħar ta' Ġunju għall-ewwel darba qabżu il-biljun ewro. U wieħed jinnota illi iktar minn 60 fil-mija ta' dawn ta' dan l-equity huwa magħmul minn dak li jissejjaħ kapital permanenti. Għaliex? Għax huwa fit-tip ta' Share Capital u Share Premium. L-aħħar, għalkemm tkellimna fuq id-dividends qabel, għalkemm ma tax cash dividend f'Diċembru li għadda l-bank, qassam dak li jgħidulu bonus shares fejn ikun qabad parti mir-riżervi u jkun ikkapitilizzhom u xorta huwa ta' benefiċċju għall-azzjonisti. Il. tkabbir jew t-tisħiħ tal-capital ratios, u hawnhekk primarjament nitkellmu fuq żewġ tipi ta' ratios, wieħed minnhom huwa t-Tier 1 ratio u l-ieħor huwa t-Total Capital Adequacy Ratio. It-tnejn li huma, meta mqabblin ma' dawk ta' Diċembru, naraw illi kien hemm tisħiħ. Il-Tier 1 ratio, li huwa qisu l-gold standard, fl-aħħar ta' Ġunju kien jammonta għal dsatax punt wieħed percent illi huwa ratio li huwa tajjeb, imma kif għedt meta inti a systemically important bank huwa meħtieġ illi jkollok ratios b'saħħithom. Minħabba dan il-bank għandu strateġija ta' dak li jsejħulu ta' capital planning. U meta nitkellmu fuq capital planning hemm żewġ tipi ta' kapital. Hemm dak li huwa qisu l-core capital li ħafna minnu ġej mill-profitti li jiġu miżmuma u miżjudin mal-kapital tal-bank, u dak huwa n-nineteen point one per cent li semmejt jiena. U tip ta' kapital regolatorju ieħor huwa dak li huwa t-Tier two capital. Iktar kmieni din is-sena, il-bank ħareġ b'suċċess ħamsin miljun subordinated debt, kien hemm maturities ta' żewġ papers oħra, imma din l-issue tal-fifty million subordinated debt Kienet b'suċċess infatti għalqet qabel u iktar tard din is-sena il-Bank ħa joħroġ tip ta' strument ieħor li jgħidulu an additional tier one instrument illi peress li huwa pjuttost complex bħala instrument mhux se jkun intiż għar-retail imma pjuttost għal experienced experienced investment. Ir-regolazzjoni dejjem tiżdied. tiżdied fejn tidħol AML, fejn tidħol likwidità, allura li bank iwarrab u jżomm u jsaħħaħ il-pożizzjoni tal-kapital tiegħu hija, fl-opinjoni tiegħi, sinjal ta' għaqal għax b'dan il-mod tkun qed tibni bank b'saħħtu, bank sigur illi jkun iktar resilient għal ċerta affarijiet illi jistgħu jinqalgħu. Elvia, il-bank din il-ġimgħa kellu reviżjoni tar-rating tiegħu minn Standard and Poor's. X'wassal għal dan? Mela, il-downgrade li tħabbret bażikament dakinhar li ħabbarna r-riżultati kienet kważi mistennija u għaliex qed ngħid hekk. Is-sena l-oħra l-S and P taw ir-rating tal-bank bħala triple B negative outlook. Mela meta l-credit rating agencies jagħmlu negative outlook qed jagħtu sinjal illi fil-darba li jmiss da x'aktarx illi ħa jkun hemm downgrade. Tajjeb insemmu wkoll illi l-SNP meta ħarġu wkoll rapport fuq Malta ftit tal-xhur ilu qalu illi l-anchor bank rating ta' anchor bank f'Malta huwa fir-reġjun ta' triple B minus. Mela l-BOV li huwa l-ikbar bank f'Malta illi aħna ġejna rrejtjati triple B minus kienet biex ngħidlek mistennija. Issa ukoll il-BOV ħabbar ukoll li Raiffeisen Bank International ser ikun qed joffri servizz ta' clearing fid-dollaru Amerikan għall-bank. Dan kemm huwa importanti għall-BOV? Ħafna. Iktar kmieni din is-sena il-bank ġie avżat mill-ING li kien l-aħħar bank li kien qed joffri l-USD clearing Capabilities, il-BOV, illi dan xtaq jittermina dan is-servizz mal-Bank u infatti dan jispiċċa lejn l-aħħar ta' din is-sena. Il-Bank kompla x'konna ġa bdejna qabel biex jirriplejsja lill-ING u li jsib an alternative US dollar correspondent. Huwa importanti għax inti biex tagħmel clearing ma' banek Amerikani fejn qed nitkellmu fuq USD payments irid ikollok dat-tip ta' arranġament. Kien ta' sodisfazzjon kbir illi l-bank mexa u għandna l-arranġamenti issa in place ma' Raiffeisen illi ħa jikkaverja parti kbira mill-requirements li għandna fejn jidħol id-dollaru Amerikan. Din hija the immediate solution għax in the longer term il-bank irid ikompli jsaħħaħ l-istrutturi tiegħu biex ikabbar dawn it-tip ta' arranġamenti u parti mit-transformation programme illi semmejt illi l-Bank għaddej fuq perijodu ta' sentejn ħa tħares ukoll lejn din l-erja biex il-Bank ikun f'pożizzjoni biex ikollu aktar direct relationship correspondence. Tajjeb ngħidu wkoll illi it-tnaqqis jew il-ħruġ ta' banek kbar Amerikani minn dan is-servizz ilha ġejja over the past few years. Inti għandek l-idea ta' riskji u Malta bħala critical mass, bħala volumi, m'għandekx volumi kbar illi ħa jattrattaw xi banek kbar. Imma having said that, apparti Raiffeisen il-bank qed jieħu wkoll passi oħra biex jipprova jsaħħaħ din din l-erja. Grazzi ħafna Elvia, kif ukoll grazzi wkoll Marisa, grazzi tal-li kontu magħna, grazzi tad-dettalji li tajtuna u l-ispjega tagħkom, żgur kienet ta' benefiċċju ħafna l min qed jismagħna.